babaire bainemu omukono. Mbwenu nibagira ngu kwenda kugira ngu obushuma na nakora bushona obushomankuzi bukabaasa kurugaho mutabaasa kwija kugaruka kunu. Tureeberaho ekitiinisa Bobi Wine ariyo naagira ati naitwe twareetsire twatamu omuriro ati kandi n'abaingi nibaija kubabaninga ahabw'okuba nitwenda eihanga ryaitu ritebekanaho ekitiinisa aha intaneeti. Among agira ati ebi byona nibyekuusa aha kugira ngu nyowe nkabaasa kwanga enshonga y'okurya ebitingwa ninga shi Ebitsi yagwa omu ihanga ati mbwenu nigwo omusharaba ogundi orinyekorora kwonka tinkukyetaaga n'ebindi nk'ebyo. So njakubanza nda eky'okubanza omu studios nareeta abantu bakye baringaniire ahabw'enshonga y'okwenda kugaaniira nkigyendereire tukabaasa ku analyzinga enshonga eziza zimwe na zimwe. Reka mbanze na munywani wangye Benon Mugume, senior citizen kandi n'omutaka waitu wenyine wa Mbarara City North omu kyanga kyenyine ekya Mbarara City kandi okutwarize hamwe na Uganda omu NRM. Agiire omu pozishoni zitari zimwe na zimwe kandi aizire naaza omu bwebembezi nangwa na hati niwe Chairperson wa nrm ahu ndikugambira omu kyanga kyaitu kyenyini eki ekiturimu. So n'omuntu atwire omu bwebembezi. Ekya kabiri n'omuntu aine obukugu na n'okubaasa kushwijuma enshonga nk'oku twiija kuba nituzigaaniiraho. Nikyo ki naabaasa kubareetera babiri tu analyzinge tugaaniire then tubaase kukora oku twagyenda omu maisho. Ka nkwakire Benoni. Ah, webare moderator waitu na panelist mutaahi wangye ou twayeshanga hamwe omu studio kandi tukaija aha kushoboorora abanya-Uganda tikugira ngu n'okushoboorora Mbarara, tikushoboorora region egi kwonka n'okushoboorora abanya-Uganda eh, kandi abu turikuteekyereza ngu batuhurikiriize. Nibanyeta Mugume Ben Niigamba Nookora kandi senior politician. ee, kaalentire ndi chairman wa nrm kwonka nyebembeireho obwire buraingwa kandi ninkira kutambura munonga omu ihanga eri. Omu kwezi kwa kashatu kurikuza kuhwaho, ee, nkaba ndi za Karamoja ndi nka Hoko yoona naayetoorora nangwa nkaba nyine famire yangye yoona. Okay. Twayetoorora omu ihanga twamanya ebirikufamu. Twareeba oku oku biri, twagira obu twareeba obuju bwayo, twareeba buri kimwe kyona, twabuuriza insecurity because tukamarayo esande. Mbwenu ekirikumanyisa ngu ninkira kutambura omu Uganda, Mwareeba obuju?
Ekimanyisa tihariyo amaju, hariyo obuju. hariyo obuju Mm. ahabw'okuba n'obw'ebinyaatsi mbwenu obumwe tukaba turiyo nitugamba ngu n'obumwe obu barikugira ngu mbarira nibatuha esente nibaba bahikire ahabw'okuba Waara embeera yaabo okareba twara embeera nayo- yaabo n'orikuba ariyo ari omu ishengyero ahabw'okugira ngu naatuura Kampala Haine amaka gaabo agu twaaraha mbwenu abu turabe tutarakire munda. Kwonka oreeba eka, ogira oti egi ni nk'eya chairman LC1. Oshange eka nikwo eri. Kwonka aha kyaro eba eri wonderful. Ari ow'ekitaro. Eh, omu muringo guri nk'ogwo. Nikyo orikureebera obumwe haagira nk'ebyabaho, okashanga bariyo nibashuusha ekishaayi. kuteekamu ebishemereire kuzamu ebi ntaragambire aha nankani aha mbeho mbwenu ekyo ninteekyereza ngu n'experience kyekyo mbwenu obumwe ntakaahikire aha murango ogu kwakuri okweyanjura kwonka niinyenda kugamba aha kyokwe aha kya census mhm. egyo ei waaruka kugambaho niinyenda kuteerera omuranga abanya Uganda ngu waaba otakumanya ahu orikuruga tokaamanya n'ahu orikuza. Eriizooba ku nantakumanya ahu ndikuruga, nantakumanya ngu niija aha omu ishengyero rya GNTV, nantakuba ninkimanya nk'omuntu akakubuuza ati nooruga hi? Mbwenu omuri ekyo niimanyisa ki? Waaba omu ka yaawe ou otakumanya ngu oinemu abaana bataano, noogura kiro ikumi z'enyama kandi abantu batakuza kuzirya. Kwonka ou otakumanya ngu oinemu abaana bataano, noogura aha fukire y'obuhunga etakuza kubamara. Kwonka oti- oriku- otainemu- oinemu aba- abantu bataano kwonka otarikubamanya, noombeka enju y'ekishengye kimwe, kandi oine omukazi waawe mwena mwakugiraaramu, haine ebiraabateganisa. Mbwenu nooteekwa kubanza waamanya eka yaawe abantu nibaingana ki. Ekyo na ninkigyenderera kugira ngu abanyadiini abarikugira ngu tibakwenda babare abaana baabo, twaba ab'amazima tukareeba enshonga z'omunda, takumanya muhendo gw'abaana be nangwa obumwe tokumuteeka omu kika akagira ati eriizooba twashutama turi abantu ikumi omu kika kyaitu ahabw'okuba otamanyire ekika kyanyu oku mwashutama katugire nitugira kugira enkiiko mm, z'ebika mm. z'ebika kwonka katugire ngu twaza owo ogw'omunyadiini hoona takubuuza ati nibaza kuba bari abantu bangahi nkabatebeekanisiza mwenu noreeba nkore waabuuza oti abantu nibangahi nkabatebeekanisiza automatically egyo ni sensasi mm. owaawe Mbwenu titwine nitukikora kwonka indirect mbwenu nanyenda kuterera abanya aba kandi omuri ekyo omuri biine ebi barije kuba nibatubuuza tibya mishoro tibya mishoro ebibuuzo abantu baribagira ngu byaba bingi Ebi- Ebibuuzo- byaba bingi.
abantu nibagira ngu ebibuuzo biriyo nibirenga omuri makumi ataano makumi ataano byo bishemereire kurenga na makumi ataano ahabwokuba erizooba omwami edgar twakubuuza ebyetengo byawe nibirenga makumi ataano nabuuza ebya ko- ebya comrade nibirenga makumi ataano ebyetengo Mbwenu ware ebyetengo byarenga makumi atano hati obe nomanya ngu n'ebibuzo no expectinga makumi atano nokurengaho aho kuyu wenka oyokoreire ebyetengo Nka ino kunteekateekyire ngu ebiro ikumi nibibaasa n'obutamarira orurere. Ebyo Ebiro ikumi tibikamara.
ninga ne Sande. Eh, Ngu- The time ei bataireho time orurere. ei bataireho yo tekamara Mm. konka katubanze turire katutambuuke orutindo twaheza kuruhika Mm. mbwenu nyeshengyereza ngu erizooba kampa ebyokureeberaho bibiri tukagira banana wilt ninga shi endwara y'ebitookye Haza tukaba tushaba emibazi, tushaba obuyambi, tushaba ebindi. Ka shi iwe, nk'ati oku naagira ngu mbyendeze za Karamoja tindeebire ntookye. Hati nabo mbwenu shi n'ebi batwareyo kugira ngu n'eihanga batwareyo ebitookye, haine ekindi ki baraatwareyo? Eki bakwetaaga. Eki bakwetaaga. Kandi baba bakimanyire ngu region egi eine eki. Nangwa shi oretse n'ogwo murango ogu turikuza kugambaho ninga shi ekigyendererwa kyaitu kirikuza kugambaho nohurira ku naagamba obuju bwanyima y'okugamba oti amabaate ga Karamoja ahabw'okuba obuju nkabureeba nyine n'ebishushani byabwo mbyine n'omusimu omu by'obusha- by'obuju bw'obushushani obwo. Mbwenu eki na niimanyisa noija kumanya oti ahabw'okuba nka hati we- Western Region yaitu bashemereire kutuheereza amabaate gatyo ga- gakwija ga- ga- gatari g'amashomero gatari g'ebitongore gatari gaaki ngu batuheereze amabaate bashemereire kugabaza Karamoja. Mbwenu Ati, baaba zibani batababu- bageetaaga kuriha? Eh, ahabw'okuba baaba batabuurize ebibuuzo nk'ebyo nibaza kukwata amabaati bagatureetere kandi itwe haine ebindi ebi tuba nitwenda tuba nitwenda emiboye ebicoori hati itwe batureetere amabaati Eh, n'ebindi nk'ebyo mbwenu tubaire twine enjwa ninga shi tugiine ninga shi twine endwara y'ente haza tubaire nitudimandinga gavumenti yaatuheereza emibazi ngu ni- baatushoboorora ngu ni mikye ngu endiijo nituza kugyegurira kashe hati ebe mingi bakaba nibamanya ente ezi twine bakaba batakuzimanya mbwenu bateekwa kumanya amatungo gu twine hati Kibangukire gavumenti omu kupuraninga, ekapuraninga. obundi baraaze kukora bimwe. nangwa nakutukuza omu local government ziitu ezi twine oshanga ngu ahaine population mpango nibatayo akasente kaingiho ahabw'okuba Na, nk'oku ebi naanagambire, ka ngire ngu omu situdiyo omu turimu abantu makumi abiri bakutureetera nibatureetera ebikopo makumi abiri bya caayi tokureeta mushanju tokureeta mushanju so mbwenu eki naanimanyisa Census ni nkuru. sensasi ni nkuru nimbashaba ngu mugikore twaba turi omu kweyanjura Ah, okay. emiranga naagikora webale munonga byoona webale n'obutumwa bwawe kandi webale na kwija albert nangumya nakwakiira webale kwija Mwebare munonga Omwami Edgar. Abanyakashari South nimbakunda munonga kandi nimbatangirira. Abanya Uganda boona abarikureeba GNTV. Amaziina nka buriijo Albert Nangumya hati banyongeireho etiimu Kyahwire n'abandi nibanyeta Daudi. Hati Okay. noreeba abantu abinyesiibire nabo. Abantu abinyesiibire. Abadoogo. Buri bumwe. Abantu Oribu abaine nkuta ya izanu babakuhaire eiziina rizya. Abantu abu nyesimbire nabo n'ebikaka nka Goliath. Kwonka hati ku oraabe washomireho story ya family ya Yese. Hati bakaza omu family ya Yese hakaba harimu abantu ab'ebitiinisa, abantu abakuru. So buri omwe weena mbwenu abu baabaire ba- nibemanya ngu nibakuru bakaba nibamanya ngu niwe orikuza kugira ki, niwe orikuza kurugamu omugabe. Wankyenga? So Baareeta omwana ow'okubanza ngu apaana tuwe ogwe, baareeta owa kabiri ngu apaana tuwe ogwe, baareeta owa beenama ngu n'owa kashatu ati nyowe nimanya kugamba gye orujungu ati nyine esente nyingi ngu apaana tuwe ogwe, boona baabareeta baagira ki mm. baahwayo baababuuza ngu n'amazima mwena mwahwayo ngu aa ngu haatsigareyo kariya kaana kato kari okwe kariisize ki kariisize entaama mm. baagira ngu mukareete Ku baareetsire ka Daudi ako, baashanga niko kariho amajuta, yaaba omugabe. Hati nyowe abaine esimbira nabo, abaingi nibamanya ngu hati nyine esente zangye nyowe kashari ninteeka kurabaho. Hati nyowe at State House neemanya ninteeka kurabaho. Hati amaani agu nyine nyowe nite-. Mbwenu hariyo ati barize ngu niiwe Daudi. Niiwe orikwija kuteera Goliasi eibaare? Kuteera ahansi yaabo abarikugira ngu baine Abo amaani boona abashaija abo boona State House. abahangwa abo abarikumangu baine esente, baine connections. Yo kashari South eshaziremu ngu kyahwaire, niiwe Daudi. So niinyenda kukutangirira buri omwe weena orikureeba GNTV, naashemererwa munonga okubaaha Edgar, webare kuguma noonyeta. Niinyenda kutabaarutsya abantu boona wiiki egi ei barabiremu, ninshemererwa munonga naimwe abafunire ebirungi, abafunire ebizibu, ninshaasha naimwe. Orwakashatu nkaba ngiire oku bukiire okuziika, oyihireho eky'okugira ngu bakaba bafeereirwe naashaasha nabo, enguuto za Bukiro wahika embwenu nobaasa kuteekateeka ngu bukiro teri mu uganda mhm. hati ekitiinisa mugume hariho natangaarira karamoja reero hariho karamoja ezindi eziri aha hihi iwahika bukironinga ziteganisiibwe egyenjuratikyenzura
mm. wahikayo okareeba enguuto oku ziri nkatambura bigyere motoka nkagipaakinga natambura mm.
kuhikaho waabire noza
Haza ku naabendyaho naabuuza bi shi naareeba ahari futu ye twashangaho meeya wa wa Bukiro Town kanso mubuuza nti ati shi iwe bwije ota? Hati hati nyowe enguuto zangye nkazimanyira nyine oku ndikurabamu. So mbwenu we n'obu n'obu mwakuba mutaine ku mukurabamu wakazimanyira naamwe oku akugira ki? Oku akurabamu. Oku arikurabamu. Kwonka niingira ngu eky'okubanza kya byona niinyenda kusiima abantu Abanya-Uganda ahabw'okuguma nibagumisiriza bakaraba nk'omuri ekyo bataire omuri Purezidenti Museveni obwesigye. Manya enshonga nk'ezo zo zikaabaire niziiha omuri Purezidenti Museveni omwe obwesigye. Kwonka ekirungi waayine obusingye eri izooba, waaba oyine obusingye eri izooba, siima ow'ekitiinisa Purezidenti Museveni ahabw'obusingye. Ebi eby'enguuto obreminge abeebembezi ab'ahansi because Purezidenti Museveni tinkuhamya ngu egi shaaha ngu naaza kumanya ati bukiroho abantu nibaraba omu byondo. Disiturikiti naagiha biriyoni. Disiturikiti ku erafuna esente yaabura kuzikozesa Abebembezi abu mwataireho oba n'aha town council oba ninka i then abantu ba Bukiro nkaba ndiho nimbabuuza nti baitu ka naahurire ngu Bukiro omwe omu baine etsimba nawe n'omwe akaba ari chairman wa district. Ku naahikire naahurira ariho naagambira aba Bukiro ati ekyandi Bukiro nkakiheza hati nkabaha town council. Naababuuza ngu shi Bukiro ku waabahaire town council obworo bukahwayo? Enguuto zikozire? Hati abantu bakafuna za town council omu bigambo haagobamu bakye kwonka enguuto ware services oku ziri. Tokubaasa Okwikiriza mbwenu tokubaasa Mutesi. na kwikiriza oteegye ni town council kandi obu okuba asigaire rukiri eriya because waarenga oruguuto orikuza omu kashanda orikuraba omu kashanda Edgar abantu bari omu bizibu munonga kwonka nyowe ningira ngu bagumize amatsiko gaabo ahari president Museveni bamurondere abeebembezi abarikubaasa kumuhika haihi Okay. Yes.
Webare munonga Albert, webare munonga Mugume, mwebare abareebi ba GNTV program n'eishengyero. Twaza kuhumuraho kakye twaba nitugaruka, nitwija kuba nitutandika na Mugume byona turi aha murama gwenyine ogw'okubaasa kureebeka ngu n'enki ekyakubaasa kukorwa kubaasa kuhangaho emirimo omu ihanga. otakarugamu. Tushaba Allah otusaasire, egwanga ride omu. Kanti omu tawuni eya Mbarara, omu Bus Park, Lockup namba emwe, aha muryango ogw'ezaatoora Bushenyi, hamwe n'aha itaagi erindi aha Garage Street, omu kizimbe ekisya ekya Hajji Muhammad ahashungaine na Easy View Complex, narishi bashangye aha mitimbagano yoona eya social media bateerere nooti mushanju nooti ibiri munaana emwe munaana. munaana munaana munaana nari nooti mushanju mushanju mukaaga munaana emwe munaana munaana munaana munaana nainga nooti mushanju nooti mukaaga ina munaana itaano mukaaga ishatu itaano Banira Accessories and Technologies Right Way Right Technologies.

And we have given them education.
GNTV, Releasing Life Edgar Akampa eri n'eishengyero kandi ninkusiima ninkwebaza. Ni ku tuija tutyo twaza kuhitsika straight aha muramwa gwaitu gw'erizooba kubaasa kureeba ekimwe. Twine emiramwa ebiri kwonka ka tubanze n'ogu twagamba ngu nituza kuba nitubanza nagwe, ekyakubaasa kukorwa okubaasa kuhangaho emirimo, ekyakubaasa kukorwa okubaasa kureebeka ngu nk'engamba ya President titwaguma nitwirukangira aheeru y'eihanga kuronda emirimo, ekyakubaasa kukorwa kugira ngu n'emirimo ei twabona omu yaaba emirimo kwebuzima then tukabaasa kureeba ku ihanga ryaitu ryatebeekana. Benon. Emirimo ebaire emirimu enshonga y'abantu kukora, buri omwe naahurira naakyetaaga, abaine omwete ni baingi, eby'okukora tibiriho. N'abaabonera eby'okukora omu ihanga nibeetomboita nibagira ngu titwine eki barikwihamu ky'amaani. Mbwenu empereruka bairukangire omu mahanga g'aheeru, tuhangise ebintu byaitu. Okw'okuza n'ekibanja.
Mbwenu ebibanja tubigurize twashomesa, ahakuba ndi omwe aha bashomiise, kugira abaana munaana bakagira diguri munaana mm. nimbashomiise nyowe noundi entiine diguri haza omu baana munaana babiri nibakorera gavumenti bashatu nibakorera gavumenti babiri nibakorera ebitongore bashatu nibekoresa mbwenu Hariho mutabani wangye omukuru akaba yaabona omurimo gw'emitwaro nkaaga. Ku yaabaire yaagubona ahabw'enki naayegambaho ndi omwe aha ki kugira ngu kigire eki kyashomesa? Nkaaga yaaza Kampala. Ku yaagiire Kampala, hati akikora. Emitwaro nkaaga, enju, turansipoti zibimaraho. Byashoba. Mbwenu ku twashutamire nka famire. Nangwa namugira nti ija okore emirimo y'abasuru nikwo nawizire ntyo tuba nitwija omu- omu- emirimo y'abasuru Eh, y'abasuru ahabwokuba waaba otashomire nibakweta omusuru mbwenu kutuba- tuba nituza omu korona kutuba nituza omu korona nibwo twahinguza resolution egyo nka famire Mm. twija okukora emirimo y'abasuru Because na Kampala na kunu toija Mbarara twikirizana ahabw'okuba boona bakaba bari Kampala. Ku tuba turiyo twaza omu Corona eriyo emirimo y'abasyo niyo yatandikiireho. Akaguza waragi omu Corona nooreeba ekaba neerugwamu nankani.
Sanitizer. eh, yaayetoroora ngu korona ku yaagiire kurugamu niwe abaire naaturiisa omu mirimo y'abashutsuru niwe abaire naaturiisa eby'okurya omuka ahabw'okuba akaatambura agira ka piikapu ateekaho ebidoomora bye ya- Agyenda na supply. agyenda na supply. kandi bakumuha sente kandi bakumuha sente nangwa yaguramu na motoka yakwevugamu nibisa munsi yakora emirimo y'abasuru hati yara yabonamu esente hati aine stationary naye n'emirimo y'abasuru ahabw'okuba n'obu nagira ngu nyowe tinshomire tinyine diguri egyo nanye nyenka stationary ningira ki ningikora kandi nekora provided wamanya oku orikugikora mbwenu Obu kinaaba niinyija ekyo naandiyo ninkyoreka ngu omutabani wangye ogwo aine masitaazi kwonka tiyaagira murimo, kwonka atari omu mirimo yaitu. Eyaitu naanye eyangye ei ndimu n'ei ogwo arimu n'ei ondiijo arimu. Kwonka hurira aine masitaazi. Ahabw'okuba nyine abaana bashatu abaine masitaazi nawe ogwo arimu. Mbwenu ekyo naandiyo ninkyoreka ntyo ngu ku buriya amabanja ku naagumire mpugiira aha gavumenti naanye ndiire ebyangye eh, ngu eije emuheereze omurimo hati nshashura amabanja eh, akabanja okagurize kahwireho ahabw'okuba nituguza ebintu tuba nitushomesa mbwenu buri omwe omunyayuganda akeega okushomesa kandi nikirungi nimbasiima abanyayuganda kandi nabwo nimba enkaraginga ngu bagire ki bashomesa. Man, ti- tinkugira ngu bakireke ngu okuba emirimo teizire ekitero mwenu tukiheza kushomesa emirimo e- e- e- eba miki tinkugira kugira ngu ebura ahabw'okuba omurimo ogu wagura noona oyeshengyereza noona oragukore kandi tuba twine entookye okeshengyereza oti mazima ntoija okakora omu rutookye rwangye mbwenu tu- tukaabe nitweshengyereza emirimo kunoogira ngu eruho yoona hati neeba etariho ku neeba eroho tukaabe nitweshengyereza n'orikwenda kugukora oti mwana ija okore omurimo kwonka hati noreeba wa- wa- wa advertising omurimo niija abantu nka rukumi hati nikyo orikureeba n'amahe niba advertising oreeba abantu baakushobera bakwenda kuza omu mahe bakwenda kuza omu prison bakwenda kuza nka bakwenda kuza eh, omu Police. police na- n'ebindi bitongore nangwa na security Mm. na securuko aba securuko niba advertising emirimo oreeba abantu boona baijura mbwenu nikimanyisa ngu emirimo teriho mbwenu ob- okuza aheeru Nikyo nanyenda kugamba Purezidenti Iju akagira ati, Murire kuza aheeru omu harmu Ati nibaza kukora ki buharabu?
Ati nibaza kukora ki?
Abanze akireebe oku arikwakiira ba investors niwe kukira kukiporomotinga. Ati mureke ba investors bangye bagire ki? Baije. Mani nabo baine owaabo. Kwonka baije oku orikuteera ekigira ki? Ekyeyo. Nikyo eki eki nataananaho mukama wangye ogwo kandi ou ndikukunda ngu n'aheeru n'ozayo Oteera ekyeyo ahabw'okuba ku nari naazaariirwa ntungamo, hati ku ntuura ntungamo, ku ntariizire mbarura obundi ku ntarya ekindi. Ahabw'okuba nkaija omu naateera ekyeyo, naabaho nk'okundi. Mbwenu ekyo kiba nikimanyisa ngu naagumire ntungamo kikankibura amakuru nta kasita tinkuruga mu disiturikiti yangye omu muringo guri nk'ogwo. Kwonka naarugayo naija kunu naateera ekyeyo, naabaho nk'okundi, naabaasa kubona ka sukuuru fiizi k'okushomesa abaana. Mbwenu. Aba investor ku bariyo nibaija kunu, Abahindi baijwire omu, Abasudani baijwire omu, n'abandi bantu boona baijwire omu. Kandi akaba akiira gye. Kandi okareba naaba- naabaha ekitiinisa ati mureke ba investor baije. Nikimanyisa ngu baizire kuteera ekigira ki? Ekyeyo. ekyeyo Akabi- ahabw'okuba ataba- akabi- akabaikiriza mbwenu ku akubaire atakwenda bo kuteera kyeyo akabariza bainga

Hati bareeta ku nibo babona emirimo kwonka kuriya baaba bari stuck. Ayi wareebera yizire omwe omu Uganda atakwenda kurugamu. Nyine abahindi bangye babiri namara nabo emyaka ikumi. Omwe ayine ebikorokoro ebikorokoro yani ebiki ebibakuteeramu esente zaara. Wakireeba ondijo nangwa ayine ayine eduuka ye. kwonka namara nabo emyaka ikumi nimbaraza at the same time bagaruka bakorera omwami mbwenu noreeba ngu akaija aizire kuteera ekyekyeyo rureeba ebyo ebizaara kushanga nibireeta omuntu akuruga aheeru deriza ariyo nangira ati omukazi wanye nenda kuntayira ati nakumara omwe emyezi nka mukaaga tondondera enju urureebe mbwenu ora ngu yija kuteera ekyeyo nka edigo kuwakuruga Hmm, okaza okaza Dubai. dubai omukazi we okamusiga kunu Omwe sente tikitaha muringa we yakora otusente akaija akakushangayo mbwenu aho kiba nikimanyisa ngu emirimo yo teriho mbwenu tikuriyetinga emirimo hati eki nanyenda kuterera omuranga ekyo neki nabanza kugira nti nintanaho kakye na his excellency mm. mukama nje chairman wanje wa NRM konka natekwa kutugumya kandi atu encouraging kukora akuba natu encouraging okukora ngu otashitamira aho obe oyine ekyorikukora eki orikukora mbwenu eki nkushaba aba- aba aba mp baitu ab'ogu yaaza kuzayo ngu emirimo yaabuzire tukishanisirize na boona bashome boona bashome nooba omutaireyo ngu agyende n'otaine sente n'oine sente agyende agire ki aze kushoma aze kushoma hati abareebe ab'oburimo obukye babeiho emishoro tuzaabe emirimo emihango tubeiho omushoro ba- ba- bareeberere ninga shi baketaringe ah, ah, eihanga then ataaba ab'oburimo obukye tubamanye ngu bakaburwa emirimo kwonka otaba noyosya gonja aha muhanda ninga ebicoori aha muhanda hati ngu niyo oreeta kakaaga ngu oreeta emitwaro ikumi mbwenu egyo emishoro eshemeire kuba we- ba- bagiyaho Niba- no- no- noahakuba nibo bakwebembera local councils zaitu nobu ziraabe nizeemaririra Mm. decentralization netwikiriza ngu nitwemaririra Eh, somehow yawe otakurenga kiragiro we otakukora kiini nokureyetinga omushoro oruguzaho gwaba gutakukontana ne- na constitution mbwenu bagire ngu no egyo emishoro y'abantu abakye y'abaana ya- mbwenu iwe nko- nka- nkaijo bakabaha miliyoni emwe ya pdm hati bakuha miliyoni emwe neibanja n'ez'okugarurayo baakutaho omushoro. Haza miliyoni emwe bagikuheeriize ngu ogyende ogure akooma k'ebicoori okateeka esamuheiya oyosye ebicoori obitembeyi ebyo eby'emberengye popcorns mbwenu hati ahu baakwihaho omushoro miliyoni emwe oryagigarurayo nk'okushanga batakugigarurayo bariyo nibabiirisya mbwenu abo- a- a- emirimo yaabuzire hati twena tube boona bakore Nk'oku orikushanga hariho boona bashome kwonka haitu gwe okatwara omwana wa budo etari boona bashome. Hati Kandi a- orikuguma ngu na boona bashomerwe. kandi na boona barashomerwa.
Mbwenu boona bashome bagirekyere abo abantu abakye ebe boona bashuubure, ebe boona bakore. Ihanga A- rya tutatungire mu mu mishoro turikubaasa ku. Kasi tikyo naagamba ngu abo abahango abahangwe babe nibo babe nibo bashashura omushoro bayamba abaki bayamba abaki haza nabo ndiyo ninza kubizura ngu omushoro gwabo bayamba abaki ahabwokuba tiine otakuha mushoro Eh, nobu tu- twashutami aha nobu nara wanterera akasimu otuka wakyererwa automatically washashura omushoro obu wanterera mwena hati itwe batureka itwe abaza kukora Kushashura omushoro na ninterera maama nta orwaire ninga wakizire hati aho nashashura omushoro ogwo bayo nigwo baturekyera ogwa mwonyo bayo nigwo baturekyera Ogwa sabuuni. ogwa shukaari. sabuuni shukaari hati ebyo babiturekyere tube nitushashura emishoro egi kwonka egi emishoro ogwokukwija ngu manya omwaka ni sente ziti ogwo bagutwiheho Nk'oku wareeba hati ya mishoro y'amashuta ya Red nanka ni ya ya ro- eh, ya road line eh? it was road license Mm. what road license bakagireeta aha mashuta hati niwe ate kutuhenda haza nikimanyisa nk'oku otagiire aha mashuta ogu omushaija akora ataaza aha petrol station omushoro gw'amashuta otakugushashura ahabw'okuba toine capability y'okushashura omushoro mbwenu tushashure egi emishoro eri indirect

Hati akiba- bakiba bari aho abu bakucwera ebicwero ngu ekereziya egi twagicwera emitwaro ashatu ahabw'okuba omushomesa yaabaheereza ripoota nungi Eh, reverand aheereza ripoota nungi bishop hati nikimanyisa ngu yaaza kumu- yaaza kucwera ekicwero ekanisa egyo miliyoni ashatu miliyoni ataano ahabw'okuba baamugambira ebirungi byonka mbwenu kutwija twa eh, eh, mp yaatayo akashaari sausi mp yaija kumwakiira ati abantu bo bari gye boona obaheeriize sente PDM ekozire. PDM ekozire obwo etaine impact ahabw'okuba nayo yonka toragiira aha ground kubanza kugishomesa manya omuntu otakashuuburaga oshemereire kubanza kumushomesa n'abamwe tibarazitungire mm. ok oba abamwe bakatunga ebicweka n'ebindi technicality egyo tuba tutakwenda kugizamu munonga kwonka n'abatungire zoona nabo bonka n'abatungire zoona tubarabonire kubanza washomesebwa ahabw'okuba niziteekwa kufa ahabw'okuba nooreeba esente ezo niziheerezebwa tibakuziha mugumi aa ah, ah. mm.

Kwonka iwe ora- nookira kiri applicable. Nompa sente omuka bariyo nibakuraara kwe. Eh. Notandika kugamba nti tubaze omu business. Ah, ah, Abaana no, bariyo nibakuraara manya kwe. nikwo okwo oba abaana nibaza kuraara kwe kwonka mbanze nkugambire oku oraazikozese Ahabw'okuba nizo kushashurwa.
ahabw'okuba nizo kushashurwa kwonka nooreeba ahabw'okushanga ngu itwe nitwenda- turi omu politics tokumugambira ngu n'eza rooni Nomugira, "Eh, gavumenti eriyo neereeta sente bona tuma abantu mwagigara haza haza nooreeba kare Omuntu wakwata miliyoni bakaba bakweta miliyoni. Hati noreeba omuntu oria yakwata omuzindaro yaza speech. Nimba inde ya division mayor wangye kyabwijo. Mm. Yakwata speech ati abantu mwena tubahindure ba miliyoniya. Miliyoniya ata. Orio Eh, ekyokubanza bamuhire miliyoni. kasi namuhire miliyoni yahika. Nibanza bagishareho ni kyenda na munana atakabire miliyoniya. So mbwenu eki nanimanyisa Mm, Orikwenda nkaza wa basi.
Eh, eh, Abantu bashemereire bamwe- kubanza babashomesa baza kwakiira obusente obwo ahabw'okuba takazibonaga. then okiza kumwongyera omugyera oti hati twakukwongyera through experience yaawe hati akyo kiba ekyo mbwenu nkabe ninshaba ngu emishoro egyo eyaba ahansi ebe boona bakore omuntu aze omu katare arugemu then reero omushoro omuhango aguhe hati nyowe omushoro nguheere ahari ebyo ebi naagura nk'oku naagamba ngu ku wanteerera automatically waha omushoro gwagenda actually nakwo okuza kurodinga aha nakwo okuza kurodinga Gwa- n'omushoro gwagenda. nanye warisiivinga nyowe tinateera kwonka ku narisiivinga Naamiga omuriro, omuriro gwangurwa omu mashanyarazi, gwangurwa omu soora, automatically ogwo n'omushoro. GNTV Releasing Life Mugume Bino ni kumwe aha ngyera ei yakureeba n'ekihango ekyakubaasa kuba nikireeba oku eihanga ryaitu obuntu ryatebeka n'emirimo yaabaho abantu baingi batatiina bakaruga n'omu bizineesi ahabw'emishoro kandi twakubaasa bundi kugi avoidinga nk'oku yaakigamba, tikugi avoidinga ngu origireho kimwe aa. Kwonka nokureebeka ngu haazaho emihanda ei twakubaasa kushora emishoro egi kandi nangwa iwe naanye ab'obutoosha tukabura na kukimanya ahabw'okuba tukahendera tumanyire ngu nikwo kiri kwonka noomwe omuntu kakuja direct yaakugira ati nitwenda sente zikwingana ziti receipt yaawe neegamba ki omuntu kimuhenda nainga kimugumira kwonka waabiteeka ahantu obundi ahandi Ningira oti ahatarikufayo kwonka twakora nooryamu emitwaro ikumi n'ebiri ikumi na munaana. Aho naho niinyenda by the way noija kwija kukingambiriraho aho twaba reka mbanze nduge owa Albert. Albert Ekyokubanza kya byona titwine vision. President Museveni ahikire akaka kugira ngu stop disturbing me. Abantu nibamuteganisa, nibamugambira ngu tihariho mirimo omu ihanga. We wenka nareeba ngu emirimo ni mingi munonga, narebera kimwe ngu opportunities ni nyingi. Actually akahika aha kwebuuza ati ninyebuuza n'abantu ekikubatwara omu buharabu ninga omu mahanga ago. Statements ezo zikaba ziri clear, ziri detailed ninyijuka nkazirecordinga gye. Ati n'abaana ekibarikugira tinkukimanya. Ataaha ati ekizibu nokugira ngu timwine vision wahurira ngu wena akugambira ati omushoro wahurira ngu wena akugambira ebi yakubaasa kuteekateeka nka senior citizen ebi yakubaasa kukorwa omu environment PDM yagiteeramu tooki titwine nitugigambaho tihaine arikugyanga by the way ahabwokuba ni program nungi ya gavumenti yaheza kurenga obuntu abantu yayenda kubiha omuntu but I think the methodology ekaija obundi yagiramu nkobuzibu ahabantu abamwe ahabwokuba abantu bakatunga sente.

Ekizibu eki twine omu Uganda n'okwanga kwikiriza. Nkakugambira ekintu kimwe, twine abebembezi na n'abashubuzi, twine dealers na leaders. Hati nosigisibwa leader yoguruka na dealer, hazaho dealer akakutera deal eye yatakuhiraho amagoba. Especially nawe aza kuvuga hati hariho akantu kokugira mbu you will leave a man with a vision, you go with a man with a television afterwards you watch a man with a vision on your what television television hati nikyo ejo abato bakakiika abakozire na north bakutwara nomanya hati ekiija yaba north aha niyo egyo north Eh, yoona egyo egyo eshaaha wababuuza munywani waabo ahaari bakatsiga omushaija oine vision mm. bagyenda noori oine television hati egyo eshaaha bariho nibareeba owa vision aha television yo So nenda kwebaza munonga owekitiinisa Benon ahabwokuguma nomu sacrificinga tori mubwebembezi but you sacrifice your time oije aha kandi oshoborore ihanga kandi orwane ahamuntu waburijo True. my Uganda abantu boona nabakozi kwonka ekizibu ekibaine negi emishoro eyi Benon anagambaho nagaruka aha kya president Museveni eriize eminyeeto ninyenda tugambise amazima to some extent nyowe nyowe nkaba student wa history Mm. haza one wansaringa questions za history True. my True. standpoint Eh, mm. Yeah, to a small extent, President Museveni eki yagambirwe kikaba kihikire. Okuburwa vision. Edgar egi eshaaha twashuuma tukaza omu minyeeto, 80 per cent baine smartphones, nangu zitari ezi ezangye nk'ezi za makya. Noshanga omwana yaheza university takafunire murimo aine iPhone ya 2.5. 2.5 ezo Waakwatwa okagura esimu nk'egi yangye emitwaro nka makumi ashatu, noobaasa kutsigaza milioni ibiri n'emitwaro makumi angahi? Makumi abiri. Makumi abiri. Ovuge boda. Milioni ibiri n'emitwaro makumi abiri waazigura embuzi aha mitwaro abiri abiri mm. ninga abiri n'ebiri n'embuzi ikumi haza kuha emyaka etaano n'ori omu mbuzi nshanju ninga igana ogura emyagazi y'emitwaro mm. ikumi kwonka waakwata iphone egi ei waagura 2.5 million omu myaka etaano mbaba batakuha na mitwaro ikumi

nahika aha level eyinkumanya nti nahika aha level egi step nagitekinga nibagira ki Tiki- tikiine mugasho egi eshaka kukwata miliyoni makumi ashatu ori omunyeeto otaine murimo okagura motoka nsya motoka erikubaasa kuhika hare ekafuna accident waziteeka omu itaka nanobu wagura motoka twaza kumara emyaka ebiri orikuba aine amagobano so vision to some extent youth turugyere aha murimo noshanga omwana yaheza university ayanga kugaruka omu kyaro ahabw'okuba naareeba ngu okwe taki- ta- Ta- taki takifitingayo.
level y'okwe ayenda kuguma omu tawuni obu yaaguma omu tawuni noshanga ishe na nyina nibo bakuhika bakamusingikira na renti ateeka omuzaire ari omu kyaro aza kuhinga Ante naho ekyokureeba kugira ngu amusindikire ki sente sente obu yamusindikira sente yamuheereza ebyokurya manya obwe na renti tagiine Ta- nanda data nanda smartphone nanda huufa ebyo byona nanda muzaire abe nuwe yagira shi. Kandi omu hiine kuba harimu amashanyarazi agatari obundi n'omuzaire Yes! omu kyaro. Oshange esente zonka ezi Yakane oriho tekwa ezi omuzaire kukuza. ariho nasindika kuruga omu kyaro kusindika omu tawuni kusindikira omwana we yaherize yunivasite. Hariho n'abazaire abata abakugira ngu omwana wangye ataija omu kyaro nkashwara. Akashwara shi ka yazaara eihuruma? Ka yakuriiremu? Reero hati obu ashomire nibwo arikugaruka omu kyaro akashwara?

nindeeba expenses nyowe obokundebera i lost my father i lost my mother mm. i have two students at the university abindikuhera school fees hati kuri ntaragize ngu ngaruke ninshubura amate mm. kuri ntaragize ngu ngaruke omu kyaro nze omu mirimo egya buriijo
ngungaza kutegereza obwa parish chief ngungaza kutegereza egyemirimo ya gavumenti mm. ekimana famire omuka kuretagizire ki kuretaro so twange twikirize youth niturakinga mu vision However, baingi abafunire emirimo abagyerizire kufuna emirimo, gavumenti nayo tebafevaringire. Eh. Because noshanga omwana new entrant aherize ni fresh graduate. Aherize university kwonka okiza kure qualifications ezi abantu abu bakwetaaga omu gavumenti.

Tureebe environment ei abariho nibakora eryeto. Nomanya ngu omuntu naareeba environment ei abantu abariho nibakora ahurira yamutama.
Areeba embeera z'aba- Areeba z'abantu embeera niba- eriho. Hati nibakyenda egi nibaza eshaaha kukora. omwana oheerize siniya 6 okozire points zeye makumi abiri, yaashuma omu mashomero ga gavumenti. Akareeba abashomesa engyeri ei bakuraaramu, amaju agu bakuraaramu, amashomero agu bakushomesamu. Ogwo mwana ati omu ngyeri tibe okoze kukora education ngu yikirize.
Ahabw'okureeba bariya abaagikuzire, Ahabwa bariya ebi bariyo nibarabwamu. environment ei erimu, Aye kuri omuntu biri. wa buriijo oku arikugira ki? Oku arikutuura. Yaareeba imbalancements ezirimu, hati omwana atarikukora points ze makumi abiri za peemu. Ondiijo akakora penti ze makumi abiri za, za, za head mm. mwene arts bakaza aha university bakashashura tuition erikwingana okamugira oti kumuramare kushashura kumuramare kushoma emirimo ei turabahe ogu nakufuna miliyoni ibiri iwe nokufuna emitwaro nshanju bakaheza hamwe batunga points zikwingana kumwe bafuna mm. points zikwingana baza kumwa university bashashura tuition erikwingana kubaheza kushoma otiyo nokufuna emitwaro makumi mm. emitwaro nshanju Ka shokuba omusayansa, ma reka ngambire Edgar. Kiri nka oku okureeba Bishop Silas. It's a calling. Tokubaasa kwefosinga. Ku ori nobaasa arts, noza kukora arts. Ku ori nobaasa sciences, mbwenu shi twena ku twakukozire sciences, ihanga rikabaho rita ritaine ba arts? Ijo nkaruga kuteera tooki omu cabinet yaitu nari Yes. abebembezi baitu naronda abasayansa. Reka otandise Nagira aba nti, cabinet. nare- Nareeba ba members baitu ba parliament. So twanye So tugasana twisize. n'abasayansa nabo na n'aba Adam tibetagwa. Nitubi- boona n'abaana That's true. twine kuringaniza omu area kuri omu omu nanka omu omu kintu eky'okugaba emirimo omuntu kare asavinga because omushomesa owa arts nasavinga kuruga shaha e- ibiri z'akasheeshe kuhika ikumi n'emwe z'omwazyo n'owa sciences asavinga kuruga ibiri kuhika ikumi n'emwe z'omwazyo Kwonka ihanga twa nitwenda ngu rize omu omu tekinologiya na mani science. tekinologiya tiine kwokuza kuza omu tekinologiya hati nkubuuze Ka tugye nka Penutra eri omu nanka omu, omu, omu, omu arts. Hariho na ba engineer bari omu sciences. Tukwe? Tokubaasa kwemerera Edgar n'obu waakukora ki n'obu waakukora ki okabura kwetaaga furniture. N'obu mwakwetaaga technology erikwingana ki, aba arts nimubeetaaga boona Washa- niki. washasha ekikumi ky'ekigyere niki- n'omutwe nigukuteera Yes, Washasha o- Ekikumi ky'ekigyere. n'omutwe niguhendera kukuteera. yes. Boona So byona n'abaana.
biri hamwe nikiija orikuguruza. Byona, byona nibyetaagwa. Ago So- n'amashomero nangwa n'abamwe bakutunga millions ina Mm. abandi bakatunga emitwaro nkaaga Yes. kwonka boona noza Hati- kureeba oreeba twona nitwa nitwenda za D1 Ma twena aha- ntuntu twenda D1 efforts nizi nizingana input ya neyingana na output eshemererwa negyera ki kwonka twena teeka ekutekamu then okiza kufuna hari akashaara okashanga harimu embarrassment hati otaba surprised wari omu bwire bw'omumaisho abashomesa ba arts babura 3 Itwe ababuzire emirimo tushomire ki? Hati Uganda eki tukwetaaga n'oku restructuringa curriculum yoona kuruga aha primary mpaka surprisingly noomanya ngu bakahindura curriculum ya si- kuruga aha senior 4 kugaruka aha senior 1 kwonka egi eshaaha omwana hati agi- agyenze yaashoma new curriculum kuruga aha senior 1 kuhika aha senior 4 noomanya abo pioneers ba curriculum abo nibaza kukora exam z'omwaka ogu kwonka tibakamanyire ku turaamare senior 4 omwaka ogwija

Akihika aha yunivasite akashanga koosi eziriho batakazipuraningiire gye. Edgar nituba nitukora busha.
Ahansi bari gye, kwonka Ahansi baaza bari kwija gye kwonka ku kusiisikaza baaza aha myaka egyo hati ebiri kwonka nyowe yaaheeru. ninshaba ngu okutandikira aha P7 aha nanka aha siniya wani kitandikye kuruga aha P1. Noreeba mu Iganda eri izooba nitupureezinga omwana owaakora D1. Kwonka yaakora D1 naabaasa kwekorera eki we nk'omuntu. Tureke kugira knowledge, sitaine skills. Skills nizeetarwa. Edgar omwana omuntu oru- omuntu orikubaasa kubaija entebe eri izooba takuraara kwe. Motoka yaaba neebaasa kufa omwana akakwatamu akahikanikira mwa takubaasa kuraara kwe. Kwonka nooza kwemerera oshange omuntu aine diguri eye nk'eya kare kankorese yangye ei naashoma eya procurement. Wowe otakafunire murimo omu contracting and tendering oya ngu oikirize noorara kwe. Kitari na biro bishatu, okwezi, omwaka,

Kuza kuronda emirimo kandi. Kuza kuronda emirimo kuriya omwana aine diguri yeye, obu aine diguri yeye ariho naza kuronda obwa house girl, bwa house maid. Omwana aine masters ariho naza kuronda obwa obwa asikari. Otakira ngu abaana nibaba bashemerire? Nibashasha munonga. Abantu bo bonkana abaine emirimo today tibari satisfied with salaries ezi bari kufuna. Kwonka ninteekateeka ngu eki twine kukora ni kimwe, Waaba ninza kubureeminga abeebembezi baitu, niinyesiga ngu Purezidenti Museveni ahu arikuza kugambira ekyo, ni infomeshoni ei abeebembezi barikuba bamuhaire. Waurest Nsamugume naakugira ngu ku barikuhika aha gurawundi ohurira omuntu yaagira ati, Boona tukabaha milioni milioni. Milioni ekakora ki? Ekizibu ky'Omunya-Uganda eri izooba

ngu agyende abaijuririze so waayujuza kugira ngu abantu bafune ki esente tiyaayujuza kugira ngu omuntu waaburiijo waapurayingira sente yaaziijuririza mbwenu yaazikorera nanka nibagyeta nanka puraani mm. kugira yaazikorera puraani y'esente niza kuzikoresa eki n'eki n'eki hati waashanga omuntu yaapurayingira esente ngu naaza kugura amasha akiziha eri izooba agura entebe z'omunju omuntu aba yaheza kwiha esente za pdm today akizisya omuka omwana abambinga y'ishomero school fees hati omuntu ogwo araye kurakuranisa tubanze turebe omunya uganda uganda egiye kura abantu nibakora munonga ediga hariho omuntu orukwemerera nyo last night na nakuze nti mbendi ngiire mu overnight nabya amashanka ikumi nemwe gusheshashesha mm. konka ndikutambura nashanga abantu bakiriho nibakora omuntu nakora kuruga akasheeshe ikumi n'ibiri oshanga shamuka renga Ataha Kwonka ekizibu n'omukiro. ky'Omunya-Uganda egi eshaaha ekiriho ni cost of living. Omuntu naakorera emitwaro makumi ashatu oshanga aine expenses za million ibiri. Omuntu akorera emitwaro etaano orunaku oshanga ashoza emitwaro ikumi n'ebiri ahari family ye. Nyowe ningira ngu government egi eshaaha yaayemerera ekagira ngu omuntu wa buriijo tumuheereze eby'obwegyese Because abingi abantu abanya Uganda niba spendinga munonga aha services, utilities, ebintu services ezishemereire kuba nizi providingwa gavumenti. Gavumenti ku era yagire ngu ni boona bashomee, tubange twikirize Edgar ebe boona bashomi kandi bashomere busha ninga shi akasente kabe kakye. Washanga egi eshaaha omwana wa nursery nashashura million ishatu, hati nyenda ontebereze omu myaka mukaaga niziza kuba ziri shilingi zingahi? Washanga egi eshaaha noza omu irwariro rya gavumenti otafuna mibazi bakusindika omu bifuba nanka private pharmacies washashura esente zona ezi okoriire okwezi kwona just aha ndwara y'ekiro eki wa spendinga esente ezi okozire okwezi kwona government nangwa n'obu yakuba neteeka emigaati omuntu ogwo takubaasa kuruga mu bworo kandi takuza kwenyumirizamu nk'omukozi eki nkwenda kuhendera nakyo Edgar tubange twikirize Uganda tinkumanya ku turaabe tukiine planners ab'okupuraningira eihanga ryaitu abeebembezi baitu baremirwe kutupuraningira eky'okubanza kya byona nyowe ningya ngu kigwire Kukwata billions and billions of money okazitwara foot potro noza ku celebratinga ekiro kyabakozi when actually most of the youth like 80 percent yeminyeeto bataine ki bataine mirimo ezi esente twazikwata tukagira ngu tukore regional industries nkoku okureeba Ankole region, kigezi, tooro hati ezi esente ezibakoreise omukoro Manya itwe nitureeba zi ezibakoreise aha event. Ministries ziba nizisindika abantu oshanga aine nka package ya million ishatu arikuza aha mukoro, fuel, accommodation ebiiha ebyo. Esente nyingi zigira ki? Haza esente ezo eziriho nizigyenda nezo omwana ogu owaherize diguri ataine murimo yateekamu kugura lita y'amashuta shilingi kakaaga akatwara omushaabazi aketoroora akasika atakagizire shi atakakoze na shilingi kakaaga ezo. Twakwata esente ezo tukagira ngu kare buri mwaka, ekisanja ti emyaka etaano, buri mwaka, Esente ezibe niziza omu kiro ky'abakozi. Reka tuteho regional industries. Industry egyo nebaasa ku employinga abaana barikurenga igana. Tumanye ngu Ankore omwaka ogu nk'oku bajagwize ekiro Fort Portal omuri Tooro. Tumanye ngu Tooro ku bateire ekiro kya eizooba eizooba ry'ekiro ky'abakozi, omwanya gw'okutwara omukoro Tooro, tukatwara industry Tooro, abaana bariho nibekoresa. Ninga kwata sente ezo oku teeka omu mikoro egyo, ze empoweringe omu youth. oreeba oku baakubaasa kufuna esente kuruga omu gavumenti kwetandikira ekintu kyabo kwonka ekizibu ky'okugaba esente hati nka waareeba PDM ekaba eine pillars mushanju hakaba harimu eki nibeeta mindset change hati bo bakairukira aha pillar y'okugaba esente kuba babanza kucenjinga ki mindset Okay.
GNTV releasing life Edgar Kampa eri n'eishengyero. Noobaasa kwija kuba nootwegaitaho naija kukuteeraho esimu obundi waaba oine ekibuuzo nainga obuhabuzi obu orikubaasa kuba oine nainga eki orikwenda kumanya obundi nakyo nitubaasa kuba tukikutsigaho. Reka tuhumureho twaba nitugaruka nitwija kuba nituza omu muramwa gwaitu ogwa kabiri. Otakarugaho.
Tusaba Allah otusaasire, eggwanga rirye mu butebenkevu.

and we have given them education.
This is GNTV, releasing life.
New Ways Health Limited abarikushangwa Mbarara enyima ya Pelican Hotel aha kyombeko kya Zakaria ground floor room namba ya kashatu ebareeteire emibazi ey'omurembe kandi Ebakoreire eshande nyamurungi eya New Ways Health Drink, eky'okunywa ky'omutaano, tikirimu maarwa, tikirimu food colour kandi kiri a hundred per cent natural. Kikozirwe omu cardamom seeds, cloves, raisins, hibiscus, enanansi hamwe na rosemary. New Ways erimu ebiriisa ebirikwombeka omubiri nka zinc, fibre, potassium, calcium, magnesium, vitamin C, vitamin E, vitamin B twelve, iron na antioxidants, kandi kihamiziibwe aba UNBS okumanya ebirikukiraho bateerere aha simu zaabo ezi, ziro mushanju mushanju ishatu ziro emwe ziro emwe abiri na ina nainga shi ziro mushanju ziro emwe ziro emwe ziro emwe abiri na ina.
Oburengye bw'eizooba ryona na Uganda yoona kukutwariza hamwe, Kashari Famu Rizooti niyo hoteeri yeihoreere ei orabaasa kubonerererwamu obusingye bwawe okatebenkaniramu ahaatsigara okaguma ori gye. Eky'oburaro bakakiheza baine deluxe cottages ezi oranyaamamu weena okatebenkana, swimming pool, orooge omu maizi dibi orugemu dobi. Baine jiimu, orazayo onanuura amagufwa, weena ogume ori fiiti okugira ngu amagara gaawe gatebenkane. Baine sitiimu na sauna. Baine ba cheefu abakugu abarakuteekyera kyamushana, ekyakiro hamwe na burekifaasiti. Baine konfurensi hoolo, orenda kukorerayo enkiiko. Baine gadenizi nungi munonga, orakorerayo. Jesus Crusades kuruga ebiro by'okwezi ikumi na bina mpaka ikumi na munaana by'okwakataano enkumi ibiri abiri n'ena omu kishaayi Boma. Omutwe gw'ekiteerane eki n'oku. Timba Amaziba ga Revival akwatanise n'abaheereza nka Bishop Doctor Silas Sayebwa, Right Rev. Nathan Ahimbisiibwe, Right Rev. Johnson Twinomujuni, Right Rev. Steven Namanya, Bishop Patrick Kwefuga, Right Rev. Amos Magezi, Rev. Canon Newton Baryeija, Abagambi Bakuru, Apostle Alex Mitara, Bishop Doctor Joshua Lwere, Bishop Doctor Moses Odong, Apostle Doctor John Bunjo, Apostle Doctor Michael Kimuli, Apostle Doctor Daniel Batambuze, Bishop Deo Musoke hamwe na Mama Doctor Alice Mwesigwa.